Hello, hello, tutan ah cun Joshua UFC aa ṭhuatnak kong kha tlawmpal kan rak chim ṭhan ta lai. Nizan ah kan rak hmuh bantukin Joshua cu UFC ah a voikhatnak aa phomh i cutan ah cun teinak a hmuh. I Joshua nih teinak a hmuh ning kha aa fiang lomi kan um sual ah tutan ah hin vun fenh ta kaa zuam lai. Joshua le Zumagalof cu rang thum an i ṭhuat hnuah Joshua nih a tei i kha a teining kha mi cheukhat cu kan i fiang lo kho men i a teining kha split decision ti a si. Split decision kan timi cu ka video hmasa ah khan ka rak chim cang ko nain tlawmpal vun fianh ṭhan ta ning law Fighter pahnih hna kha an i thuai i an i tluk tawk ngai. Cu tikah jas pathum an um i jas pathum lakah khan pahnih nih teinak an pekmi kha a teitu a si. Asinain jas pathum lakah khan pakhat nih khan teinak a pe ve lo. An dihlak tein an lung aa khat lo tinak a si. Cucu split decision kan timi a si. I nizan Joshua le Zumaglof an i ṭhuat zongah khan judge pathum an um i cu judge pathum lakah cun judge pakhat nih khan Joshua kha a sungh a pek, asinain judge dang pahnih nih Joshua kha teinak an pek, cucu split decision a si i khakha a teinak kongkau te kha cu vun si ko seh law Nizan an i ṭhuatnak puai kha nan rak zoh cio ko lai dah ka ti. An i tluk tawk ngai, an thiam veve. Zumagulov kha hiti zoh ning bantuk a si lo. An vun i ṭhuat ah khan Joshua kha voi tam tuk a khen ve. Joshua zong nih a khen len ko nak khan a lung a mit kho rua lo ti awk in a rak i hrim ṭhan lengmang. Khakha, kha fight kha zeitindah ka hmuh ning a si ti te kha vun chim ṭhan ta ning law, Kan hmuh bantukin round an vun thawkka ah Joshua kha duh ningin a cawl kho lo i round khatnak ah khan cun Zumaglof nih khan a tei tiah ka hmuh, keimah zong nih. Asinain round hnih an vun thawk ṭhan i Joshua kha aa sersiam, amah te khan round octagon chung i a cawlcangh ning kha a vun khen nawn deuh, a ke hna ah a vun chuih, a tak hna a vun chuih, a hmai hna khan a vun khen pah lengmang. Jeb deuh khan a khen jep kan timi cu a hmailei kut vun sam i vun phongh khi si lai holh cun vun chim a har ngai kha bantuk khan a khen pah lengmang rang khatnak zongah a khen ko nain rang hnihnak khan a vun khen i rang hnihnak ah khan a nok out dengmang Joshua nih khan kha, kha video kha vun zoh ta u sih law Tihin se aw khi ti khin a vun thong chih thluahmah a paw hrongah a von thong i aw khika zawn ah khin Zumakalov khi a out dengmang Zumakalov khi a tlu dengmang rifri zong nih khin neih tein a zoh i Joshua khi a tlaih manh dengmang chikkhat te khi vun thong rih sehlaw cu rifri nih khin a vun tlaih men la khi kan vun zoh la maw aw a vun thong a vun chuih ka khin zuma glove khi a lungmit cang vun zoh rih usih a lungmit khi hnu a kir cun Joshua nih a vun thongh ṭhan ti khan a vun thongh ṭhan i a khen mah khin a lungmit chinchin cang asinain a kut kha a rak samh peng ve a kut a samh peng ve ah khan cun refri nih khan an tlai bal lo asinain an kut an samh khawh lo an mah lawng an i kham hnu lawng ah khan refri nih an tlaih tawn i vun zoh rih ko usih Joshua a kir Zeiruang ah dah a kir timi kha interview zong ah a chim ko i hika hin kan hmuh ko lai. Hi fight hi Joshua nih a hlan tein a rak i timhmi fight a si lo. Zarhkhat a um lawng ah UFC lei nih an rak theihtermi fight a si i cu tikah hika, hika i Zhumerkalov i ṭhua ding hin caan saupi i timhtuahnak caan khi a ngei lo ti kha theih khawh a si. A sullam cu August thla i aa ṭhua dingmi kha June thla ah khan an ṭhuatter. Thla hnih chung aa timtuah rih dingmi kha caan ngei ti loin ruahlopi in zarhkhat a um ah a vun i ṭhu i Joshua hi biatak tein thlakhat hrawng lawng khi a cinh manh lai tiah keimah nih cun ka ruah. Zumhawkalof zong kha ṭha tein study an tuah manh theng lai lo tiah keimah ruah ning cu a si. Mah khakha cu keimah pumpak ruahnak sawsawh. Ticun an vun i ṭhua i tunai ah kan hmuh bantukin Joshua nih khan a tei taktak. Ka ah a nok out lai tiah kan ruah dih ko cang, asinain Joshua nih a nok out lo. Hika zawn hrawnghrang ah hin tikhin duhsah te khan a pel ṭhan. Khikhi zeiruangah a si kan ti cun Joshua khi a ba khomi a si. se a si lo cu mu. An vun i ṭhuat ah khan a thazaang kha vun hmang seh law a khen lo ah khan cun Joshua kha a tha a ba lai i a thong kho ti lai lo. Cu tikah khipa nih khin vun i hrim ṭhan in a tei ṭhan khawh. Cucu fighter pawl nih an phanmi a si. Zeicahtiah Joshua zong hika tan ah hin saupi training nak caan a ngei lo kan ti cang kha a thazaang kha aa riat a hau. Cucaah duhsah te khan a vun pel ṭhan tiah khan keimah nih cun ka hmuh. Ticun a khen ṭhan ko, natein a duh ning khan a kheng kho ti lo. Hika ah Zumagolov kha aa hrim manh. A vun i hrim hnu cun a kut a vun samh. Joshua caah khan ṭih a nung ve cang. Cucaah duhsah te khan a kir tak i khakha a kal ning a si. Ticun Joshua kha kan chim bantukin jas pakhat nih khan a sunghter i jas pahnih nih teinak an pek i khakha a hmaan maw hmaan lo timi kha vun zoh u sih hika hin significant strike an timi an langhtermi ahhin significant strike kan timi cu an i chuat i an i chuih ti bantuk an i khen pawl khi significant strike kan timi kha cu a si Joshua nih hin round one ah a tei lo ti kha cu a fiang asinain round two ah a vun tei ngai i round one le round two kha an i tluk ti ko usih. Round one kha Zumagulov nih a tei, round two ah Joshua nih a tei ve. A biapimi cu round three khi a si. Ticun an vun i ṭhua i round three zong khi zoh u law Joshua nih a tei ngai round three zong ah khin. Significant strike khi Zumagulov nih sawm li panga a ngeih lio ah Joshua nih sawm ruk a ngei. An i ṭhuatnak video kha kan langhter khawh lo caah khan rak ka theithiam u law kan rak zoh cio ko lai dah ka ti. Rangṭhi an i ṭhulh zongah khan Joshua nih a tei tuk hrimhrim. A dongh lai hrawng le bangah khan cun Joshua nih a khen, tikhan a khen, atu le tute a khen lengmang. Ran li tiang i ṭhu hna sehlaw Joshua nih khin a nok out khawh lai timi dirhmun khi an phan tiah keimah nih cun ka hmuh. Cucaah Joshua nih hin rang hnih a tei i rang khat a tei lo. Cucaah cun Joshua nih a tei tiah keimah nih cun ka hmuh ko. Asinain just pakhat nih khan cun Joshua nih a tei lo tiah khan a hmuh i khoika round ah khin dik Joshua nih a tei lo tiah a ruah hnga. Round khatnak khi cu a va sung tengteng ko nak khan round hnihnak le round thumnak ah khin zei round dik ah Joshua nih a tei lo tiah a hmuh hnga ti kha cu ka thei ve lo. Asinain a fiangmi cu hika hin just pahnih nih khan round hnihnak le round thumnak kha fiang tein an hmuh ti kha a lang. Okay, Joshua nih uh, an i ṭhuat khua interview ah bia a chimmi um i mah cu kan rak ngai ṭhan ta hna lai. Josh, congratulations. You can now say you have a UFC victory under your belt. How does it feel a few minutes later? Okay, Joshua kha zeibantuk feeling dah na ngeih ti kha nan hun hal. I thought I was going to get the finish in the second round. But hey, a win is a win, right? How would you describe sort of your emotions going into that first round? I know it's talked about octagon jitters. It's the first time. It's a big crowd, big event. You're following one of the craziest fights we've seen all year. Did you feel some jitters early on in the fight? Okay, biahaltu pa nih a halmi cu octagon chung na luh hlan ah khan zei bantuk ti dan na um na thin a phang maw na ngeih maw zeitin dah na um timi a feeling te kha vun hal

ka nervous ati nervous timi cu uh, tlawmpal te thinphang ti bantuk khin komi asinain warm up kan vun ngeih hnu khan cun uh, uh, ka nuam tuk cang i feel like home ati kanmah in bantuk te khin hnangam tein ka um cang round tlawmpal warm up ka vun ngeih khan cun tia ale okay do you feel like in the second rounds really where you started cooking because you landed i don't even know how many punches that combination was that you landed that that sort of woke the fight back up

ka chim i a si natein one week notice lawng a si caah khan ka thazaang kha kaa rep tiah a leh. Uh, I pull back a little bit. That's why you know we let him off the hook. But next time for sure we get the finish. Next time ah cun kai thuat than tikah cun uh, knock out teng teng si cang lai tiah And what, what is next for you? You want to take some time, or are you hoping just to get right back? Oh in man, there? come on, man! I want to stay active, bro. I want to be the most active UFC fighter over here. Whoa! What? Joshua hi a voikhat luhnak lawng a si nain a lungput kiamak taktak i din kha aa tim lem lo. Fighter he a tampi cu thlali nga hna an i din voikhat an i ṭhuat khawh khin zeitiah cun an hmai hna an i ṭhuatnak ah khan an hmai hna a duk, injury i khawndennak hna an ngei, cun sau tuk training an tuah caah i din kha an herh tawn. Sinain Joshua cu i din aa tim lem lo. UFC fighter vialte lakah aa ṭhua bikmi, atu le tu aa ṭhuami si ka duh e tiah A leh ma khakha si. Tu Joshua kongkau i ka hmuhning le tlawmpal te video kan rak hram duhmi hna cu i Joshua hi kan Laimi MMA fighter ahcun atu lio ah amah tluk tu an um lo. UFC a vun luh hnu in teinak zong a vun hmu hmailei ah tihin vun kal cho peng sehlaw vun ṭhangcho peng sehlaw kum kul le kum khat lawng a si tikah ṭhancho ding tampi a ngei. Ground game zong tampi cawn ding a ngei rih. A vun ṭhangcho lai i flyweight champion tiang a si te hrimhrim lai tiah keimah nih cun ka zumhmi a si. Asinatein thaizing kip tu ah taisawm a ngei lai tiah khan ruah ding a si lem lo. Zeicahtiah kan ti ahcun a hmasa ah top fifteen hna kha a ṭhuat hmasa ah a hau. Top fifteen a ṭhuat hna hnuah top ten a ṭhuat hna lai. Top ten chungmi a tei hna hnuah top five chungmi a tei hna lai. Mah cungah cun title contenders chung i a ṭha bikbikmi kha a tei hna a hau. Mah a tei hnu lawngah cun taisawm kha aa cuh kho ding a si. A lam kha a saupi rih. Cu tikah a lam ah khan a ṭhawngṭhawng an um tikah cu hna vialte tei ding khan cun tampi aa zuam a hau, a vanṭhat zong a hau timi kha a fiangmi a si. Cun amah hi kan chim cang bang kum kul le kum khat lawng a si tikah khan a lung kha a rang kho. A lung ranh tuk ahcun aa chuihpalh kho. Cucaah lungrang lo te khin duhsah tein ṭhang ko seh law kum kul le kum nga, kum kul le kum ruk hrawng a si ahcun belt, champion belt ngei kho ding khin i zuam hram ko seh ti kha keimah saduhthah a si. Asinain mah hlan zongah Pathian nih a caah khua khan ah khan cun tuhnu kum hnih thum zongah champion belt kha a ngei kho ṭhiamṭhiam mi a si. Tutan kan video cu mah vial khan kan donghter rih ko lai. Ka video thazaang na ka pek ahcun ka YouTube channel te kha subscribe a ka tuahpiak dingin kan sawm. Bye bye.